Abusua Coronavirus yɛaka ho asɛm bebree wɔ channel wei so but nnɛ so yɛbɛka ho asɛm looking at it from a different angle according to multiple reports including one from US expert on viruses a ɔwɔ Harvard University Mark Lipsitch ɔse sɛnea virus no rekɔ no sɛ ɛtoa so kɔ saa a wiase wei yɛ population no 40 to 70 percent of people ɛna ɛbɛnya virus wei bi

Forty to seventy percent. Ɛno no kyerɛ sɛ numbers no nyɛ joke. Ɛna according to multiple reports a experts no de aba abɔnten no, nipa bi a obenya virus no bi no at least transfer ma nipa mmienu anaa mmiɛnsa. Ɛno ne the reason nti a number no, kyerɛ sɛ wɔaproject sɛ nipa bebree te saa no benya bi no. Nti nnɛ yɛba abɛhwɛ nnoɔma bebree afa virus wei ho na yɛahwɛ na yɛatena aseɛ yie paa Yɛbɛhwɛ ne ansa some of the major questions amanfoɔ nipa bebree na ɛbisa na yɛahwɛ kwan a wobɛfa so a protect a prevent wo ho from virus wei aside saa hand sanitizer ne social distancing no. How a wobɛ prepare wo body no sɛnea ɛbɛyɛ a wonnya bi, aduane a ɛyɛ sɛ wodi a ɛbɛboa wo a fight against saa virus wei sɛn remedies a wobɛtumi ayɛ a kyerɛ sɛ even sɛ wo show symptoms koraa no a ɛbɛtumi aboa wo ama kyerɛ sɛ woatumi a clear afiri wo system mu and the most importantly no Haw a virus wei ɛfa so kum nnipa ankasa. Na afei deɛ wahu haw a nnoɔma a ɛyɛ sɛ woyɛ a ɛbɛtumi aboa in case sɛ sɛ wɔ saa predicament no mu a. Abusua video wei yɛ very important ankasa. Nti sɛ ɛnha wo a, hyɛ video wei sɛdeɛ ɛbɛyɛ nnipa bebree bɛhu information a ɛwɔ saa video wei mu no. Yɛhyɛ aseɛ! Now yɛn starte from some of the top questions a amanfoɔ wɔ fa saa virus wei ho starting with

kwan a ɛfa so teɛ tesee wɔ wo body no mu ne nea ɛkeka ho. Moving on to another question a amanfoɔ bisa paa, yadeɛ wei no ɛyɛ airborne anaa? Ɛyɛ yadeɛ a ɛfa mframa mu anaa? Initial reports a ɛbaeɛ no deɛ na anka daabi because yadeɛ no sɛ wo wobɛnya bi a gye sɛ obi a ɔwɔ bi no am na ɛde ama wo through sɛ ɔrebɔ wo anaasɛ wabɔ wo asinizi agu ne nsam for example na ɔde akyea wo na bi afiri ɔno ne nsam aba wo nsam na kyerɛ sɛ Wo so wode akɔ akɔfa w'anim, kyerɛ sɛ, wahu saa kind of nnoɔma no. Saa kwan na ɛbɛfa so a ɛbɛyɛ nta wɔ wo body no mu. Nti to prevent sɛ obi ɔwɔ bi, ɔmmɔ one sneeze ngu so mma wo so wonya bi no, ɛno nti a yɛse obiara nkeep saa social distancing no, sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ nipa no bɔ wo akora no a, ɛngu so. Now another study foforɔ san baeɛ a na ɛkyerɛ sɛ virus no, ne genetic materials no bi bɛtumi ahange wɔ wiem up to three hours, But evidence bia ni hɔ a ɛbaeɛ a na ɛkyerɛ sɛ obi bɛtumi ayare from sɛ ɔ contract saa genetic materials no bi. Nti main way a wobɛtumi anya bi no yɛ sɛ obi rebɔ wo agu wo so, obi resinizi agu wo so ne nea ɛkeka ho anaa ɛna through contact. Sɛ nipa no asinizi na ɔno no bi wɔ ne nsam na ɔde aba abɛkyea wo na wo nso wahu, wo nso wode rekɔ ɔwo mu ne nea ɛkeka ho no. Ɛno nti a now this time no ho nhia sɛ ɔbɛkyea obiara wɔ ne nsam no. Ɛna sɛ wokɔ hospitals, wokɔ offices, wowura buildings bi mu a, buildings walls no koraa no Ho nhia sɛ wode wo nsa bɛkeka walls no, wusa ne stairs yi, eyi a dadeɛ yi a anaa dua yi a yɛsom de siane yi. Ho nhia sɛ wode wo nsa bɛkeka because wonnim nnipa a wɔadi kan aba hɔ anaasɛ wonnim sɛ wɔadi kan cleane saa nnoɔma no a. Because multiple reports koraa boba a na ɛkyerɛ sɛ amanfoɔ binom koraa kɔ hospital a hospital ne walls no ho no because virus no tim stay on walls no n'asefoɔ. Amanfoɔ binom akɔ hospital a na wɔn rekɔ no na wɔn yade wɔn nni yadeɛ no bi but wɔn reba back no na wɔn de bi na ɛba fie. Second question, ɛyɛ sɛ obiara hyɛ mask no bi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔnnya yadeɛ no bi anaa? Well, anka ne papam no, sɛ wopue abɔnten akɔ akɔyɛ adeɛ a ɛhia na sɛ wowɔ mask no bi nko ara deɛ a, Na nea wokɔ a na woahyɛ. Wote w'awodan mu a, ho nhia sɛ wobɛhyɛ mask. Sɛ obi a wonhyɛ da nnim no reba wo fie aba abɛyɛ ade ama wo a, ɛyɛ better sɛ wo ne nipa no bɛnya nkitaho nko ara deɛ a, wohyɛ mask no bi. Sɛ wowɔ bi a, wonni bi a, the best option ne social distancing from nipa no a ɔba abɛyɛ adeɛ ama wo wɔ wo fie no. Nti sɛ at least wopia kɔ akɔyɛ adeɛ paa ɛhia wɔ abɔnten na sɛ wowɔ mask no bi a, na neɛ woahyɛ na de aprotect baabi a at least virus no Ɛbɛfa ɛde awura wo body no mu which is wo hwene ne w'ano. Nti no wohyɛ mask no a yɛnhyɛ nkata y'ano nko ara, wo hwene so ka ho. W'ɛbɛyɛ better koraa nka san kata w'ani but wo nyɛ kapito nti woyɛ okay wɔ hɔ. Now fourth question a amanfoɔ bisa no sɛ sɛ virus no ka wo nsa na sɛ wotumi de samina hohoro no bɛyɛ 20, 25 seconds na sɛ wohoro virus no ma no kɔ a na sɛ for example wokɔ supermarket kɔ kɔ tɔ fruits ne aduane ne vegetables ne ɛka ho no Na sɛ ɔde ba fie a, wonnim nnipa a wɔde fi asosɔ wɔn wɔ supermarket hɔ, nti na ɛyɛ sɛ ɔde samina hohoro saa veggies ne fruits no ho ansa na wadi anaa? Well, the answer to that no yɛ no. Nea ɛyɛ sɛ ɔyɛ ara ne sɛ ɔde normal nsuo bɛhohoro ho correct, na sɛ even virus no bi wɔ ho koraa no a, nsuo no bɛhohoro ne nyinaa akɔ. Ɛna again, because sɛ, ɛka ne sɛn, fruits ne vegetables yi a yɛtoto yi no, ɛyɛ a na ntokuro deda mu, Ntokuro bi wɔ hɔ a wo wo physical eye no koraa bi koraa wonhu. Nti sɛ ɔde samina yɛ na sɛ ɔde samina no hohoro ho a, samina no bi no can penetrate inside the vegetable. Wote aseɛ? Samina no bi bɛtumi awura ɛɛ eh, ka no sɛn fruit anaa vegetable no a woba bɛdi akɔɔ mu no. Ɛna wodi kɔɔ mu no a, ɛno nso can also lead to another yadeɛ, yadeɛ foforɔ binom te sɛ diarrhea, vomiting ne nea ɛkeka ho. Nti sɛ ɔde samina bɛhoro vegetables ne fruits ho ansa na wadi no deɛ, answer no yɛ no. Normal nsuo no a wode bɛhohoro no ho no ara no yɛ ok. Ɛna last question a yɛbɛhwɛ ne sɛ, sɛ obi nya virus no bi na ɔtɛste positive a, ɛyɛ possible sɛ nipa no bɛsan anya virus no biom anaa? Well answer for this question no yɛ simple and also complicated kakra. Sɛ saa virus wei bi ba wo mu na sɛ ɛkɔ a, ɛkɔ because sɛ wo body system no na ne ho ɛden a atumi a fight virus no apam no afiri wo body no mu because kae sɛ virus wei sei no still no ara no wɔn nya nyaa ho aduro. Ɛno nti ɛyɛ sɛ wo prepare wo body no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ even ɛnya saa yadeɛ wei bi koraa no a ɛbɛtumi akyɛ sɛ ɛbɛtumi apam yadeɛ no Afiri wo body no mu, yɛbɛkɔ hɔ later. Na sɛ onya virus wei bi na wo body system no tumi fight virus no ma no kɔ a, wɔ wo body, wo immune system no mu no, egya biribi wɔ mu a yɛfrɛ no antibodies. Te sɛ nea yɛwɔ virus na yɛwɔ antivirus no. Saa antibodies no yɛ protein substance bi a ɛka wɔ wo body no mu a ɛbɛtumi a fight against coronavirus no Sɛ n'adwen yɛ ne sɛ wanku wo first time no nti ɔnsen aba biam aba abɛwie wo a. For example, ayɛ sɛ chicken pox no, wiase obia nya chicken pox once pɛ, nea enti a ɛba saa ne sɛ, sɛ wonya chicken pox no a wo immune system no create saa anti bodies no bi a next time a chicken pox biara bɛba biara no ɛbɛka akyerɛ no sɛ hey me madiki anya bi dada firi me so. Ne nyinaa yɛ saa anti bodies no a wo immune system no create yɛ time a wonyaa chicken pox for the first time no The same thing na na ɛhappen with coronavirus deɛ wei nso. Just sɛ ɛno ne deɛ no questions, complications kakra wɔ ho. Yɛnkɔ hɔ. Now the complicated part of this answer no ne sɛ, how do you know sɛ wo antibodies no a wonya coronavirus no ɛcreate wɔ wo system no mu no ɛyɛ strong enough sɛnea ɛbɛyɛ a next time a virus no bɛba no ɛbɛ prevent wo from sɛ wonya bi? That is the main question seesei because te sɛ chicken pox deɛ na wonya no once no, wei deɛ no nte saa. Ɛna yɛn mu bebree yɛn body no nhyɛ da nyɛ strong, ɛnhyɛ da nyɛ fit te saa. Nti how do you know sɛ sɛ wo antibodies no a wonyaa virus no bi ɛcreate wɔ wo body no mu no, how do you know sɛ next time a virus no bi bɛba no ɛbɛtumi attack anaasɛ ɛbɛtumi aprevent virus no from sɛ wosan anya no for the second time? Because there have been multiple reports a amanfoɔ binom a wɔanya virus no bi a wɔatest positive Na afei deɛ ɔmo atim ayɛ ara na ɔmo a recover akɔ back to negative na ɔmo asen akɔ fie na ɔmo asen akɔ akɔnya positive biem. Ɛno no kyerɛ sɛ nipa no ne antibodies no a ne immune system no create yɛ no ɛnyɛ that strong sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi a fight against yadeɛ no the second coming. Wote aseɛ? Ɛno nti a nipa no kɔ a na wasen akɔ akɔkye virus no biem no. Nti no kyerɛ sɛ virus wei no ɛnam sɛ ɛyɛ new nti no a doctors foɔ no nnya nyɛɛ tests bebree nnya concrete proof sɛ Sɛ wonya virus no once a, wonnya no biom. Ɛna wo antibodies no a ɛbɛ create no, kyerɛ sɛ how long na ɛbɛ last? Ɛbɛ last for one year anaasɛ even less, wate aseɛ? So like I said, ɛyɛ complicated kakra, but sɛ wopɛ more explanation, more in depth about how a antibodies no ne testing no ne sɛnea ɛsi kɔ no a, mɛ leave link to a video bi a ɛma better explanation ɛwɔ YouTube video description no ase. Afei deɛ yɛnkɔ how a coronavirus no ɛfa so kum nnipa ankasa. Yɛde kan ahu how a nnipa fa so nya bi. Sɛ yɛmfa no sɛ obi a ɔwɔ bi abɔ wo a anaasɛ wasi ne se agu ne nsam na wakyea wo na afei deɛ wo nso wode wo nsa akɔ w'ani, wo hwene, w'ano ne nea ɛkeka ho na watransfer wo afiri wo nsam no de awura wo ankasa wo body no mu. Na wawura wo mu awie no na afei na ɔreba abɛkɔ baabi a ɔno no bɛtumi atena, a replicate awowo agu hɔ bebree, attacke wo from the inside out, akum. Now the bad thing about virus wei no ne sɛ, sɛ ɛkɔ wo mu a anaasɛ wonya bi a, Ebetumi ateki up to fourteen days ansa na wɔastate ɛhwere symptoms koraa. For saa before sɛ saa fourteen days no bɛduru no, ɔbɛtena wo hwenem kakra na waba wo menem kakra ansa na wakɔ wo lungs mu na mmarima no deɛ korɔ wie a wasen akɔ akɔte agu wo hwewa mu. Wote aseɛ? Now virus wei ne purpose anaa ne target ne sɛ ɔbɛba bɛwura wo lungs mu na wasɛe wo body no from wo lungs mu na kyerɛ sɛ wawiewie wo koraa. Now after sɛ virus no awura wo menem no, awura wo menem ha yi sei no, ɛba wo lungs mu Na nnipa bebree nim sɛ lungs no starte firi ha o, nti from haisei to haisei no ɛnyɛ adeɛ sɛ ɛwa, nti na ɛba sei na ɛna lungs no so wa ara bɛduru bɛma baabi a yɛmfa no sɛ yɛbɔ belt yi ɛba bɛduru yi, nti no kyerɛ sɛ w'anim ne w'akyi nyinaa lungs no bi wɔ hɔ a abusua sɛ virus no tena mu a na ɔreplicate na ɔsɛe nnoɔma. Now virus no sɛ woantumi antake care of it time a na ɛwɔ from this ha ba bɛduru haisei no na sɛ ɛba bɛduru wo lungs no mu a Hɔ deɛ na kyerɛ sɛ ɛbɛtumi akɔso more damage ɛwɔ hɔ ankasa because virus wei ne main ultimate goal ne sɛ saa mframa oxygen no a yɛn home kɔ yɛn mu a kyerɛ sɛ ɛboa yɛ operate yɛ body no correctly ma yɛ no ne main target ne sɛ ɔba abɛ compromise saa oxygen no a ɛfa wura wɔ body no no saa na kyerɛ sɛ wɔma no ayɛ very difficult for you sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛtumi ahome. Sɛ yadeɛ no duru saa level no saa level no a wontumi nhome no a na ne atwam cold, atwam flu a seisei na aduru pneumonia. Ɛna saa pneumonia stage no so na nnipa bebree no aduru a wɔn ntumi a wɔn wu no. Nti ɛba saa a wahomeɛ ho ayɛ den, wontumi nhome yie no, ɛhɔ ɛna wɔn ma wo machines a ɛbɛboa respirators ne ventilators a ɛbɛboa ama woatumi ahome no. Ɛna saa machines no nso nnɔɔso wɔ wiase wei sɛn mu. Ghana a whole country no na yɛ deɛ kura nnuru 70 I don't know sɛ wɔanya bi aka ho deɛ a. Now nnɛ mepɛ sɛ wote virus no ase yie paa, kwan a ɔfa so a ɔkum nnipa, na woahu how important it is a sɛ ɛyɛ sɛ wobɔ wo ho ban yie. Wɔ nnipa yɛ lungs yɛ ahrawa mu no yɛwɔ cells bebree na ɛwɔ mu but for this virus wei ne topic no nti no yɛretɔko about one specific cell a ne din yɛ pneumocyte Saa pneumocyte cell no, ɛno no nso a yɛwɔ mu two types. Yɛwɔ type one ɛna type two. Type one no ɛna take care of the exchange of yɛka ne sɛn, oxygen ne carbon dioxide. Sɛ wo breathe in na wo breathe out no. Saa type one pneumocyte no ɛna take care of that. Ba virus no wura wo body no mu a, ɛnyɛ saa type one no ɛna ɛtagɛte. Ɛtagɛte type two no mmom. The reason nti a virus no kɔ attack saa type two pneumocyte wɔ wo body no mu no ne sɛ, Nipa yɛ lungs mu no, yɛwɔ protein substance bi a yɛfrɛ no angiotensin, angiotensin converting enzyme, ACE for short. Saa angiotensin no, ɛwɔ saa type two pneumocyte cells no mu. Nti virus no, ne main goal, first goal a ɔpɛ sɛ ɔyɛ ne sɛ, ɔpɛ sɛ ɔkɔ attach ne ho to saa protein substance no, na ɔsɛe ɛno koraa first. Nti ɔba bɛwura saa type two pneumocyte cells no mu a, na neɛ wawowo, wa replicate ne ho bebree sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa no ama no aku wo ntɛm. Wahu ne kwasea? Da biara meka virus wɔ ha, ɛfɔke ɛ. Nti sɛ ɔnya wura wo body no mu deɛ a, neɛ ɔbɛ replicate ne ho, ɔbɛ duplicate ne ho bebree sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa no ama no awie wo ntɛm. Type two pneumocyte cells no, ɔbɛsɛe ne nyinaa afiri wo body no mu. Because ɛno no sɛe a, ɛbɛ render type one no useless. Wote aseɛ? Ɛno nti a virus no kɔ attack type two no mmom no. Now nipa yɛwɔ over a million cells ɛna ɛwɔ yɛ body no mu but the more na virus no ɛreplicate ne ho, ɛduplicate ne ho na ɛrekumkum wo type two pneumocyte cells no, the more na na ɛrender wo body no useless, the more na na ɛma wo immune system no ɛyɛ confused. For example, yɛmfa no sɛ me phone wei sei ɛyɛ fie, asogyɛsfoɔ four ɛreprotect saa fie wei sei, Saa soldiers foɔ four no, baako biara gyina one corner of the phone. Sɛ seesei a me ne wo kasa yi no, sɛ attackers foɔ binom ba bɛtaake fie no, na sɛ wɔn di kan ku sogyani baako a ɔgyina ha yi sei no a, from all this angle ha yi sei no, obiara ni hɔ a ɔ protect ha. Nti nnipa four no a ɛyɛ sɛ nka wɔn protect no, seesei aba down to three. Nti sɛ attackers bi firi baabi na ɛba ata ɛbɛ attack a, hole bi aba abɛda ha yi sei no a, wɔn bɛyɛ dɛn? Wɔn bɛtumi afa hɔ aba abɛwura mu. Now, sɛ ɛba saa na other three soldiers foɔ no a aka no, nea ɔmo nso bɛyɛ ne sɛ, ɔmo bɛ try sɛ ɔmo bɛ find out nea ato saa nipa no. Sɛ obi na ɛresutu no aku no, sɛ watwa, ɛbaa sɛn na ɔnni ne position hɔ biom, wote aseɛ? Nti wei bɛ frɛ wei, na wei afrɛ wei, na afei deɛ ɔmo retry sɛ ɔmo bɛ solve situation no a ɛrekɔ so no. The same thing na na ɛhappen wɔ wo body system no mu no. Sɛ cells no, yɛka no sɛn, virus no ku, ku saa type two pneumocyte cells no a ɛwɔ this spot no a, Na afei deɛ other cells no a akeka no, ɛɛ try sɛ ɛbɛ ɛbɛ find solution to sɛ ɛbɛboa wo immune system no ama na maintain a function properly. Na by so doing no, ɛno ara na ɛbɛsan afa so a ɛbɛku wo no. Now at that point no na wobɛhu sɛ fever asɛte in. Fever ne firi hɔ a na afei deɛ saa pneumonia ne ba nti ɛba saa na bɛhu sɛ wo immune system no ɔyɛ nneɛma bebree sɛnea ɛbɛyɛ ɛbɛsave wo life na saa nneɛma bebree no a ɔyɛ no bɛhu sɛ body no yɛ overwhelmed kyɛ sɛ nneɛma ɛyɛ sɛ ɔyɛ no aborɔ no ankasa ne so nti by sɛ ɔboa help save wo life no Na ɛno ankasa mmom, saa process no a wɔde save wo life no, ɛno ara nso na e take a whole toll on your body a ɛbɛma no asen akum no. So basically no, that is how a nnipa bebree wuwu from saa coronavirus wei sei no. Ɛna saa protein substance no a yɛfrɛ no angiotensin no, saa angioten, aboro hwan koraa na ɛyɛ ɔkɔkɔ fa saa terms wei de bae a? Saa angiotensin no na ɛregulate wo blood pressure, nti sɛ virus no adi kan asɛe saa adeɛ no a, Ɛnna ɛsɛ sɛ ohu sɛ hwee nni wo system no mu a ɛreregulate wo blood pressure no. Ɛno nti ɛyɛ sɛ amanfoɔ a wɔwɔ pre-existing condition, yadeɛ bi te sɛ hypertension, diabetes, ne wɔn a wɔkeka ho no, yadeɛ no kye wɔn na sɛ wɔyɛ mpanimfoɔ a, wɔwu ntɛm than normal people no. Na yɛntake this a step further, nnipa yɛn lungs mu no, ntokuro wowɔ mu, ɛno nti a wohome oxygen kɔ wo mu a, ɛtumi fa wo body no na kyerɛ sɛ ɛyɛ adwuma correct no. Now sɛ coronavirus no kuku wo type two pneumocyte cells no a ɛwɔ wo body no mu no a, Wo immune system no try sɛ ɔbɛ respondo, nti ne response no ne sɛ saa ntokuro no a ɛwowɔ wo lungs, wo body no mu no a yɛfrɛ no alveoli a mframa tim fam no, ɛde fluids, fluids no akɔ akɔyɛ no ho biribi te sɛ adeɛ a ɛyɛ ɛm, te sɛ ahorɔ, starch kind of nneɛma bi saa no, wote aseɛ? Ɛde bɛ start atuatua saa ntokuro no a mframa, nka mframa bɛfa mu ɛ, akɔ wo body no mu no. Ɛbɛtuatua saa ntokuro no nyinaa one by one. Ɛna ɛnyɛ saa ntokuro no a yɛfrɛ no alveoli no, ɛnyɛ ɛno nko ara na wo immune system no de saa fluids, starch, no bɛtuatua saa ntokuro no but also space no a ɛdeda each cells ntam wɔ wo body no mu no, yɛfrɛ no interstitial space, ɛbɛtrae sɛ ɛbɛ, kyerɛ sɛ ɛbɛflade no, ɛbɛclose no nyinaa with saa fluids no. Nti sɛ ɛtuatua saa mframa tokuro no nyinaa ano a, ɛhɔ na wontumi nhome no, ɛhɔ na pneumonia no bɛsɛte in, Na sɛ pneumonia no so sɛte yin a, nnipa bebree na eduru saa level no a, fifty percent wu. Fifty percent! Abusua nnɛ Magra help the science teacher gyae ɛbɛfa wo mesi teacher kwadwo kora mma mɛkyerɛ science moa mo bɛ fili Abusua yɛnkɔ yɛn anim yɛn take this a step further. Normally no saa breathe in breathe out no a yɛyɛ no wo home kɔ wo mu na wahome apue no Wo lungs no ayɛ biribi bi te sɛ sei, nti no ebue na akan ato, ebue na akan ato, wate ase? Ei, saa motion wei, Kapito bɛyɛ wonya ho asɛm aka pɛɛ. Ebue na akan ato, ebue na akan ato. Nti saa, ɛɛm, yɛka no sɛ wo immune system no, ɛde saa fluid, saa starch no, ɛfele saa alveoli, intesti, interstitial space no, na sɛ wo body nom nyinaa yɛ ma a, Na afei deɛ ɔbɛhu sɛ wohome a wohome fast fast asɛ wontumi nhome ma ne nsi so because o body system na nka mframa bɛfa mu ama na circulate correctly no afeele no ayɛ ne ma nti saa starch anaa fluids no feele o body system no ma no yɛ ma a na afei deɛ kyɛ sɛ mmua mmea biem Te sɛ ɛmmoa na ɛmmie, sɛdeɛ nka ɛyɛ sɛ nka ɛyɛ a ɛbɛma wo body no function correct no, ɛnyɛ saa biom, na afei de wobɛhu sɛ ayɛ sei, kyerɛ sɛ ayɛ stiff, ɛno nti abɛhu sɛ wo home fast saa kɔpem sɛ kyerɛ sɛ ɛduru saa level no a ɛhɔ na ɛyɛ sɛ ɔmo ma wo machine ventilators a ɛbɛboa ma na home ama wo no, ɛno na ɛma yadeɛ no yɛ hu ankasa, ɛna sɛ ɛstate sɛ ɛde fluid saa starch no ɛɛba wo body no mu no a, ɛnstate firi soro o, ɛstate firi aseɛ, Na afei de astate fele ba, te sɛ nea wokɔ nsuo gu ankorɛm no. Na afei de astate fele ba, na ɛba, na ɛba, na ɛba saa ara, na afei de ɛba bɛduru ha. Nti ɛba abɛduru ha, na sɛ ɔbɔde no antumi amfaetene no a, ɛhɔ na ɔnya yadeɛ a yɛfrɛ no Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS. Ɛhɔ na wofili te sɛ obi de wo ti awura nsuo mu no because at that point no, wontumi nhome, woresuffocate. Nti sɛ woannya machine, woannya ventilators ne respirators no bi amma woamfa ansi wo so ntɛm Amma na nhome amma wo a, abusua wobɛwu. Ɛna sɛ wo body no nyɛ fit na sɛ wantumi a attack virus no back na sɛ ɛsɛe wo whole lungs no a, abusua ɛno no ɛduru saa stage no a ɛmfa ho ne machine a yɛde bɛsi wo so ɛyɛ likely sɛ still no ara no wobɛsan awu because sɛnea madi kan aka no before no 50 percent of people a ɛduru saa stage no ɛwu. Ɛna sɛ nea ɛma ade no san yɛ more deadly biom koraa than nea yɛadi kan aka yi no ne sɛ Sɛ edi kan sɛe wo lungs no nyinaa wie a, mframa ntumi mfa wo body no mu. Ɛna sɛ correct mframa ne brɛ ɛka ne sɛ blood flow no antumi amfa wo body no mu no a, lungs no asɛe o, na afei deɛ wo other ɛka ne sɛ organs astate sɛ ɛsɛe. Wo kidney bɛsɛe. Wo kidney sɛe wie a, wo liver ɛsɛe. Na afei deɛ wo whole body no nyinaa no aba abɛyɛ ntontrowa. Ɛduru saa point no deɛ abusua, you know sɛ you are not coming back from that. Nti ɛbɛtoa so saa kɔpem sɛ wo whole entire body no ɛbɛ shut down. Ɛna ɛma wohu sɛ virus wei anaa saa yadeɛ wei sei no, ɛnyɛ adeɛ bi a ɛsɛ yɛde di agorɔ. Now abusua hu sɛdeɛ virus no si fa ku nipa no which is very scary ankasa. Ɛna sɛ wokɔ mban no sɛ wɔn se nipa bɛyɛ 40 to 70 percent of world population ɛna ɛbɛnya saa virus wei bi no a, ɛde no ma ade no kyerɛ sɛ wohu sɛ no adeɛ wei no ɛnyɛ ade kyerɛ sɛ ɛhu ankasa. Now the good news no ne sɛ yɛwɔ nnoɔma binom wɔ hɔ a wobɛtumi astate ayɛyɛ a Ɛbɛboa wo aprevente wo sɛ wonnya saa yadeɛ wei bi. Ɛna sɛ even wonya bi koraa no a, nnoɔma a wobɛtumi ayɛ physically ne yɛka no sɛ psychologically a, ɛbɛtumi aboa wo aprevente wo from saa yadeɛ wei sei. Na ɛmma wonnuru saa pneumonia level hɔ anaa even w'abusuani, w'adamfo bi nnuru hɔ na ɔnkɔ nkɔhwere ne nkwa. Now yɛbɛkɔ hɔ ɛnkyɛ but before that no yɛn talk about our sponsor for today abusua nnɛ video no nso wɔ sponsored by tap tap send tap tap send ne app bi abusua sɛ wowɔ Europe a wobɛtumi ayi so de asɛn de sika akɔ akɔma abusuafoɔ wɔ Ghana through mobile money nea ɛsɛ ɔyɛ a ne sɛ ɔkɔkɔ download app no ato wo phone so na wa sign up kɛkɛ wo sɛnde sika no a instant seconds na nipa ne nsa aka ɛyɛ very fast very secure very easy to use ankasa a obia bɛtumi ayi so bi nti sɛ wowɔ Europe countries no bi te sɛ Italy Spain Belgium France UK ne nea ɛkeka ho no a na ne abusua mɛ live link wɔ YouTube video description ase click so na kɔkɔ download tap tap send app no fa to phone so na next time a wo sɛnde sika kɔma abusuafo wɔ fie sɛ through mobile money no Abusua wɔ use ɛno no de asɛnde because sɛ wo use saa app no a ɔmo nyɛ transaction fee sɛ wo sɛnde thousand euro a thousand euro no ara na ɛkɔ ɛna on top of that no exchange rate no ɔmo deɛ no san wɔ soro sen sɛ me me huu saa app no saa app no ara na me use de sɛnde sika biaa me pɛ sɛ me sɛnde kɔ Ghana biaa ɛna I believe sɛ wo nso ɛbɛtumi aboa wo more ɛna not just Ghana mpo ɛsan kɔ other African countries bi te sɛ Nigeria ne Cote d'Ivoire ne nea ɛkeka ho Nti abusua, me leave u link to tap tap send app no wɔ YouTube video description ase. Click so na kɔ download version a ɛyɛ better ma wo phone a woyi so, either sɛ IOS o, sɛ Android o. Na wo nso start tap tap na send sika kɔma abusuafo wɔ fie. Thank you. Now yɛtoa so no, there is this one Ghanaian doctor a ɔwɔ America a yɛfrɛ no Doctor Feelgood. Ɔyɛ video bi a na ɔrekyerɛ how a wobesi amanage the psychological and physical effects of coronavirus a Kwame Brɔfo aba nnɛ. Abusua, ne video no yɛ very important, very good ankasa a ɛsɛ yɛhwɛ ne video no na yɛka ho asɛm because nea ɔkaa no wom no is more in line with adeɛ no a yɛba abɛka ho asɛm nnɛ no. Ɛna the important thing about ne video no koraa ne sɛ ne video no mu no nso ɔka Twi. Ɛbɛboa me ate nnoɔma ase easy a. Nti abusua yɛkɔ ne video no so hɔ. Yareɛ no nkɔeɛ na sɛ ngyaeɛ no nso no na kyerɛ sɛ ɔde ɔhaw bebree nso agyaeɛ. Na nnoɔma bi a wobɛtae ahu yɛ anxiety, depression, delusion, paranoia. Paranoia no deɛ kapito duru saa stage no last month ɛnam adwen fi a ɛda ne tiri mu nti. Wohu sɛ ɛbaa ne sei no akwankyerɛ ne sɛ yɛntena fie na me nso mepɛ sɛ meka ho na mɛka sɛ Mesrɛ wo, sɛ ɛnyɛ deɛ ɛhia paa bi nti a, mesrɛ wo tena fie. Ɛna ɛyɛ nokorɛ nso because wohwɛ sɛnea yadeɛ wei fa so kum nnipa na sɛ yɛmfa no sɛ wo no wo ho ɛden na wo pue kɔ abɔnten na wo nkɔyɛ hwee na wo kɔ na akɔ kɔfa bi brɛ wo maame, wo nana na sɛ ɔfa saa yaw wei mu ansa na wawu a abusua ɛntwa yie nti sɛ ɛnyɛ sɛ wo pue akɔ akɔyɛ adeɛ a ɛhia paa a then please stay home. Nneɛma bi wɔ hɔnom a anxiety no ɛde aba no ɛwɔ sɛ yɛtumi hwɛ na yɛatumi atu ho anammɔn. Baako, ɛberɛ a ɛte sɛ mu no ɛnyɛ ɛberɛ a mmerɛ biara no na wote TV ho na worehwɛ na worepɛ update. Ɛno nso yɛ true paa. Ɛno koraa ka ho nti a nnansa yi mentaa mma coronavirus ho update bebree saa no because sɛ ɛba saa na ɛno nso builde anxiety no up. Ɛba saa na even wo yere koraa pue na ɔba a na wosuro no, wonim sɛ ɔde virus no bi rebrɛ wo. abusua nti no ɛnyɛ adeɛ sɛ yɛ sɛ woyɛ no aso o daily habit once in a while bia na wakyɛke deɛ a fine nti de yɛmfa no sɛ yɛse o sisi a Ghana cases akɔ akɔdu 143 you know just for example na we don't know what goes into the 143 deɛ di kan sɛ cases no efi he if it's all of those people who are quarantined na then um, ɛm sɛ ɛnyɛ hu pii saa Oho, but sɛ ɛyɛ community spread a, then it becomes more serious. Madi kan akyerɛ mu dada sɛ sɛ nipa bi anya bi a, at least ɔno nso de ma nipa two anaa three. Nti saa nipa two anaa three no, for example, sɛ Ghana yɛka sɛ nnɛ yɛ cases no wɔ yɛmfa no sɛ two thousand a, saa two thousand no, nipa two thousand no nyinaa na wɔn akwarantan wɔn. Anaa sɛ out of that two thousand no ebi wɔ hɔ a still na yɛn nya nhuu no through contact tracing because sɛ saa two thousand no nyinaa na yɛ quarantine wɔn deɛ a na neɛ cool because yadeɛ no bi ni abɔnten but sɛ ɛnyɛ saa na sɛ obi wɔ bi na sɛ ɔde ne nam na sɛ ɔno koraa no yɛn fa no sɛ ɔno koraa ankasa nim a nipa bi ɔne no bɛnya nkitahodeɛ biara no ɛyɛ likely sɛ ɔbɛtumi de bi amoma nipa no Na ɛtoa so kɔ n'anim saa. Na mmom no deɛ mehyɛ no so sɛ ɛwɔ sɛ yɛ exercise. Abusua anka ɛyɛ true o but for obi te sɛ Kwame Mickey Kwame Mickey Kwame Mickey no bɛyɛ exercise de eh Kwame Mickey two exercise pɛ ɛna onim yɛ wɔ wiase sɛ obie n'anum de aduane ahyɛ mu that is it ɛna second sɛ obie gya Kwame Mickey nyɛ press up koraa no a ɔsɛ ɔnyɛ kɔtɔ Kwame Miki wobɛyɛ sɛ de wote asɛm na meka kyerɛ Kwame Miki gyare adwemfie no na yɛ exercise abusua exercise no deɛ ɛhia paa In my video on anxiety no mekaeɛ and in so many other videos no so maka the importance of exercising. Abusua that is right ɛnam sɛ ɔyɛ doctor no nti no ɔyɛ videos a ɔde boa informe amanfoɔ bebree a ne videos no nso sɛ ɔhwɛ bi a ɛyɛ very helpful ankasa Nti wɔ YouTube video description no ase hɔ no, mɛ leave link to ne channel no na abusua click so na kɔ hɔ na kɔhwɛ more of ne videos na subscribe to ne channel no. Ɛno na ɛbɛboa no ama ne nyansa ne ne nimdeɛ a ɔwɔ no, ɔbɛboa yɛ ho videos ɛde abɛto inter the web no so hɔ de aboa yɛn ma yɛn nso yɛsua ahu biribi afiri mu na aboa yɛn ankasa. Nti mɛ link ne channel no wɔ YouTube description ase hɔ. Kɔhwɛ ne videos no bi na san subscribe to ne channel no so ma no. But wo de yɛnkɔ yɛn anim. Ɛberɛ a yɛyɛ exercise no the we opening the doors of happiness in our body. Saa doors no Capito body no baako koraa nnim. Kyerɛ sɛ ne full body no koraa door koraa nna ho. Then we opening the doors of the sweat pores nso. Sɛ ɛbɛyɛ a yɛn body no mu no nyɛ stuffy. Eh, Akanfoɔ ka no tutu ntutu. Oh, yɛn yɛn body no mu nyɛ deɛ ɛwɔ hɔ no. Ɛyɛ saa nso na ne ayɛ kyɛkoo. Ɔman a wotim ɛma ɔkwan a mesrɛ wo if even you are under lockdown a in most cases no ɛyɛ a na ɔmo ma exception where you can go and exercise fie di na kɔ exercise because receiving that natural sunlight no na wowɔ abɔnten na ɔtumi breathe fresh air no ɛboa. Abusua no nyinaa comes down to sɛ yɛnyɛ exercise na ɛno na ɛbɛboa strengthen yɛ body no against this virus ɛna even for the betterment of our own selves. Deɛ ɛtɔ so bio nso yɛ adidie. Seesei no menkɔ baabi a mete fie anaasɛ sɛ ma movement is very much limited nti no sɛ me still medidi three times a day no a calories no a na me burn by working no seesei no me burn those calories nti now the input is going to be greater than the output Nti ɛba no saa no a, dɛn na mmɛma a yɛnyem no rehyɛ ase? Abusua se yɛnte aduanedie so o, which makes sense because sɛ wodidi three times a day na sɛ wokɔ adwuma a, kyerɛ sɛ woyɛ adwuma nti no wo body no burn ne calories ne nea ɛkeka ho. But sɛ wote fie na sɛ still na wodidi three times a day this period a, Ɛnkyɛ w'afuru no bɛ starte adoa, ɛbɛ doa correct paa, nti no sɛ ɛbɛyɛ possible a te w'aduanedie so. The other thing no nso sɛ sisia no weather no ɛɛ open up, ah weather no ɛɛyɛ kama ba, this is the time to turn off the air conditions and the heaters. Mɛsrɛ sɛ yɛn yɛn bue yɛn windows no more, Na more fresh air enti me mmerɛm na enti me nkɔ out. If sɛ wo bɛ tumi nko ara deɛ a because wiase baabi ɛhye boro so ɛna baabi nso ɛnwunu boro so nti sɛ wo bɛ tumi a na neɛ di neɛ ɔkaeɛ no so yie. Mesrɛ obi wɔ hɔ nom a ɔtee ne nka akyɛ. This is the time to check up on others but this is not the time for family reunion. Sɛ wo busuani ne Capito a, nhaw ho mpo nhwehwɛ n'akyiri akwan. Abusua nhaw ho, nhaw ho koraa. Ɛberɛ a ehu abɔ ebinom no, part of why a ɛde ehu bebree no aba ne sɛ nnuane nni fie. Mesrɛ mo, sɛ yɛ lock down koraa mpo no a, yɛfrɛ biribi essential items, aduane ka ho. The next thing nso yɛ sɛ wowɔ aduro bi so a, mesrɛ wo pɛ make sure sɛ wowɔ refills na woatumi arefill wo medications because sɛ ɛba ne sɛ wonnuro sa a, ɛna ɛde saa fear and panic no nso etumi ba. Another important point paa, sɛ yadeɛ no kyere so sɛ deɛn koraa no a, supermarkets deɛ, ɛnyɛ adeɛ sɛ wɔn bɛtum anaa wɔn bɛlɔko no down. Nti ho nhia sɛ wobɛkɔ supermarket akɔ akɔtɔ toilet roll nko ara 400. Ɛba saa no a, gye sɛ woha wo ho, wote aseɛ? Ɛna aduro point no so, ɛno nso hia paa. Woanyɛ berɛ a Yɛde yɛ nsa nom ne jot nom anaasɛ smoking in general. Yep abusua, sɛ wotie kwan a yadeɛ no fa so kum nipa no a, wote mu sɛ ɛstate firi wo lungs no mu na asɛe mu nnoɔma ansa na wawie a wakɔ other parts of wo body system no mu. Nti no ho nhia sɛ wobɛhye jot wahye ahye ahye ahye a asɛe wo lungs no ansa koraa na virus no aduru hɔ. Abusua jot is very bad, don't jot, don't jot. Allergy season nso na yɛrekɔ mu no, Na allergy symptoms no bi wɔ hɔnom a ɛbɛn covid nineteen no kakra because ebi wɔ hɔnom a sneezing no ɛkɔ dɔɔso, ah wheezing no nso etumi ɛba, ɛna shortness of breath no nso etumi ba. Nti ɛba ne saa na ɛɛ wokɔnya allergy symptoms a wɔre ne a na deɛ ehu abɔ sɛ wɔnya covid nineteen no bi. Ɛno nti na ɛka sɛ sɛ Wowɔ those symptoms no ɛmu biara a, deɛ hia paa ne sɛ wobɛtena fie kakra na wahwɛ, you self isolate na wahwɛ sɛ um, ɛbɛkɔ. Ya even nnansa yi ntam hɔ a na mebɔ wɔ yi na amanfo bebree na aka sɛ ɛyɛ corona no bia nso na ɛnyɛ bia ɛna sɛ wo start sɛ wo show symptoms no bia abusua ɛbɛyɛ better because adeɛ wei no we are all in this together wote aseɛ ɛbɛyɛ better sɛ sɛ wo start sɛ wo show symptoms no bia wobɛte wo ho afiri nnipa binom ho except wo yere anaa wo kunu because time a na mo gyina so ndan mu wɔ exchange wedding vows ɛna yadeɛ mu o bɔne mu o papa mu o me ne waa na ɛbɛtena no bɔne ne na aba no me ne waa na ɛtena yɛwu a yɛn nyinaa yɛwu abom that is pastor na ɛka yɛ wɛ nyɛ me na metwerɛɛ. Yɛ increase yɛ fluid intake. Doc, nea ɛhe no no, fruit juice ne nsa anaa? Fluid no a yɛka no nyɛ drink ne pop ne saa nneɛma no bebree. Na neɛ ne neɛ he? Yɛnnom nsuo bebree.
Oh ok, adɛn ntia?
Sɛ bɛ bɛtumi a flushe yɛ system no. Na doc, wonom nsuo bebree a, sɛ onim neɛ asi deɛ? Sɛ bi ɔma wodwo nsuo so bebree. And that is the essence of it. Ok, na neɛ yɛnnom no tan bɛn? Ansa na wobɛdidi mpo no, na woastarte anom nsuo no ara. Nice one, menim sɛ Yakubu sei saa advice no ɔmfa, Pike the same thing, but ɔyɛ doctor, montie na monni so. First fa no sɛ wodwa bebree a na yɛsɛ woyɛ kwadwofoɔ. Sisi a deɛ ɔda bebre a ɛyɛ. Ɛyɛ eh ɛnɛ sɛ wadom kapito because dada yi mu nyina no ɔda a ɔmpɛ sɛ ɔbɛsɔre akɔ akɔyɛ hwee na wase aka akyerɛ ne sɛ this period no ɔda more a ɛyɛ ne sɛ ne yere ahunu amane All jokes aside na part no yɛ very important ankasa Lebron James NBA superstar no wonim sɛ ɔda 12 hours a day Twelve hours mete asɛm wei na me kora ma shock but wo nyɛ lebron James mɛ nna twelve hours a day ɔno no sika a ɔwɔ no wo nya bi wo te aseɛ the recommended sleep time a ɔmo de aba for saa yadeɛ wei period no ɛyɛ seven to nine hours abusua so ɔtim da seven to nine hours a wo yɛ okay wo yɛ good wa prepare wo body system no against this virus. Studies a show sɛ sɛ woda less than six hours a, ɛdrɔpo wo natural killer cells na ɛwɔ wo body no mu no by fifty percent. Ɛna saa natural killer cells no ɛna protect wo body no from yadeɛ bi te sɛ covid nineteen, wote aseɛ? Nti no ɛnna deɛ no this time deɛ ɛyɛ sɛ omeki exception na woda kakra unless ɔyɛ magra hair, abusua yɛntumi nna o. Obi wɔ yea ɔse oh mentumi nda, meda bebree a na ayɛ sɛ meyare, dabi, ɛsiane sɛ wo body no nyɛ used to ntia, mesrɛ wo da. Why? Wobɛtumi ada ten hours kura mpo ada ma wo ho nsɛpɛw because ɛnkyɛ you gonna lose that opportunity. Abusua na Doctor Feel Good ne deɛ no no, wɔayɛ so many videos about nnoɔma bebree a, mɛ linke ne videos no bi wɔ YouTube video description ase. Click so na kɔ ne channel no so na kɔhwɛ bi, na ɛbɛboa wo ankasa wɔ wo ankasa w'abrabɔ mu. Ɛba health wise a wote aseɛ na wo kɔ nso a na neɛ please wa subscribe to ne YouTube channel no ɛno na ɛhyɛ yɛn nkuran ɛma yɛyɛ more videos de brɛ wo day in day out biara. Now afei a yɛahu how a wobɛsi a manage the physical and psychological aspect of coronavirus wei sei no, now yɛnkɔ aduane a wodi a ɛne supplements a wo take a ɛbɛboa wo a protect a prevent wo wo body no from yadeɛ bi te sɛ covid 19 wei ɛne any other yadeɛ bebree a akeka ka ho. Aduane anaa adeɛ a ɛyɛ sɛ wodi kɔɔ mu with the purpose Sɛ ɛyɛ strengthen wo body, wo immune system no against yadeɛ bi te sɛ corona virus no, one, ɛyɛ fruits. Ɛna ɛnyɛ fruits biara but organic fruits, ɛno ara ne sɛ wanya wo fruits na woahohoro ho correct na wo ankasa woadi. Na sɛ ɛba fruits no a, neɛ ɛhe nso na ɛyɛ the best fruits a ɛyɛ sɛ wodi sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛ strengthen wo body no for this corona virus no? One ɛyɛ kiwi, kiwi because even kiwi no wɔ more vitamin C than ankaa mpo, ɛna the more na wo di kiwi day in day out no, ɛ prevent wo from respiratory ei, nhomee yadeɛ, yadeɛ bi a ɛfa homee ne nea ɛkeka ho bia no, ɛboa prevent saa ɛ saa yadeɛ no bebree. Ɛna obi wɔ hɔ koraa ɔse ontumi nna, sɛ wotae di kiwi two anaa three ansa na wakɔ akɔ da, wo da sɔre a wadi bi a, ɛboa wo ama ɛboa wo ma wotumi da. Ɛna personally no me se me mempɛ kiwi. Ebinom kora di kiwi no di ne hono no nyinaa afra which is good nanso ɔyɛ a no sɛ ɔbɛhohoro ho. Nti no sɛ ɛyɛ a yɛmpɛ no sei no wobɛtumi aho atwitwa ne hono no ato agu na afei de inside no ankasa no woadiɛ no ɛno ne yɛ very number one good fruit ankasa for saa virus wei sei. Sɛ ɛboa wo a strengthen wo body. Second good fruit yɛ berries, sɛ strawberry o anaasɛ berry a yɛde yɛ vino, nsa, wine yi bi o. Nea ehia ara ne sɛ ɛyɛ berries na watɔ no dze, woahohoro ho correct na woastarte a wodɛn, wo deɛ wodi no left and right ankasa. Ɛno no firi hɔ a ansa na aba wo banana, w'ankaa ne nea ɛkeka ho no. Nti kiwi ɛna berries na ɛyɛ top fruits ansa na nea ɛkeka ho no aba. Second thing a ɛbɛtumi aboa wo a prepare wo body no against yaredɔm bebree no yɛ adeɛ baako a ɛno nso yɛfrɛ no, I think sɛ aduane o sɛ dɛn yɛfrɛ no, Broccoli sprouts personally no menim ade korɔ koraa but me research na me yɛɛyɛ no na kyɛ sɛ abusua wohwɛ nɔɔma pa a amanfoɔ ɛka fa ho no a ɛyɛ better sɛ mɛ add no to this ɛbɛ yɛka ne sɛ video wei sei no. Me broccoli no ankasa na menim but wode sprouts no bɛka ho a menim sɛ yɛ ne nhini o sɛ deɛn o abiri m'ani so wɔ hɔ but amanfoɔ bebree ɛdi ho adanseɛ a I think sɛ ɛsɛ yɛde ka video wei sei ho. Sɛ baabi a wowɔ biara no wobɛnya bi a. pɛ bi tɔ na yɛ sɛ more powerful sɛ etim prevent yadeɛ bebree from wo body no mu including stomach ulcer ɛna even stomach cancer nti ɛbɛtim a prevent wo body no a strengthen wo body no against yaredɔm bebree a even ɛnyɛ just corona nkoaa. Third thing ɛyɛ garlic, yɛ mu bebree naa nim nnoɔma pa a garlic ɛtim yɛ ma nipa. Nansa ntam hɔ a na me bɔ wae sei me mese amanfoɔ kyerɛ me nnuro bebree Baako a na ɛyɛ adwuma paa ansa na menya killer one bi a ɛbɛkele nea aka no nyinaa no yɛ garlic a yɛde akakaduru afra na afei deɛ wode lemon kakra gu so na wode wo afra na afei deɛ wahiti nsuohyɛ kakra na wode afra no nyinaa na afei deɛ wanom. A mixture of that no yɛ nnoɔma bebree. Ɛna garlic ɛnyɛ wei nko a na ɛtumi yɛ more home remedies a gye sɛ abibiduro ne n'asefoɔ no bebree na wɔ hɔ a wɔn mixe with garlic ne nea ɛkeka ho ɛna in that same group no ɛna akakaduro nso bɛka ho. Yɛn nyinaa yɛnim nea kakaduro yɛ. Yɛfiri Africa. Ɛna for saa corona wei sei no, sɛ wo mixe garlic no with akakaduro ne ankatwadeɛ ne now sɛ wo de nsuohyia no fra na wo nom a, ɛkɔ a wo body no mu a, ɛkɔ kɔfa saa cells no a, cells no a virus no bɛba bɛwura mu no, ɛkɔ kɔkɔfa saa cells no ho wɔ hɔ. Saa na amanfoɔ no keka. Ɛkɔ, menyɛ doctor, Me deɛ nea ma ma research no ɛdi me kɔ pia na meka nkyerɛ wo. Ɛkɔ kɔ kɔva saa cells no ho na afei deɛ ka virus no a ɛreba abɛwura ɛreba abɛ penetrate through that cell akɔ akɔ sɛe saa cell no. Ɛnam sɛ wei no kɔva ho no nti no virus no ntumi nwura mu na ɛku virus no koraa nsa na yɛn adwene sɛ ɛbɛwura mu. So that is how important a garlic ne akakaduro ɛyɛ paa for this time. Ɛda ho nhia sɛ ɔbɛstate abɔ wɔ ansa na wayɛ saa mixture no anom. Nti sɛ ɔbɛtumi a na ne ɛdɛ wa mixe bi na wanom. Wei yɛ African remedies no bi a and I can testify sɛ ɛyɛ adwuma ankasa. Ɛna fourth point nso ne green tea. Na doctors bebree na ɛka sɛ green tea no yɛ adeɛ bi a sɛ wonom no more on a regular basis a, ɛprevente yadeɛ bi te sɛ coronavirus no. sɛ ɛnkɔ wo yam mpo. Ɛna sɛ even sɛ ɔde tea no gu wo menem na sɛ wo gargle rrrrrr wo gargle no saa no a, ɛnam sɛ virus no kɔ a ɛkɔ kɔ gyina wo menem kakra ansa na akɔ wo lungs no mu no, sɛ ɛwɔ wo menem koraa no a, ɛnam sɛ wo gargle no, gya abusua, ɛbɛ clear virus no That is how important a green tea no nso no ɔno nso ɛyɛ. The only downside ne sɛ, sɛ ɔfa blood thinning medication, te sɛ obi wɔ hɔ a ne mogya wobɛhu sɛ abobɔ ntoa, blood clot no akɔ akɔ form te sɛ gel, tamani na sɛ ɛbɛyi no. Sɛ ɔwɔ saa kind of yadeɛ no bi a, na sɛ o take blood thinning medication a, yɛse green tea no ɛnyɛ mma wo. Nti no which means sɛ ɔbɛtake no still a, ɛyɛ sɛ ɔne wo doctor di kan kasa. Menyɛ doctor. Doctor feel good kɔ ne channel no soɔ na kɔ bisa no saa asɛm no. Now me research no, saa nnoɔma four yi na ɛyɛ adeɛ bi a sɛ wo wo toa so na sɛ wo yɛ a, ɛbɛboa wo a prevent wo body no from sɛ ɛnnya saa virus anaa sɛ yadeɛ ahodoɔ bi a ɛkeka ho no. Ɛna ɛnyɛ sɛ ɛsɛ wo yɛ ne nyinaa, sɛ wo pick ne obɛtumi ayɛ, sɛ fruits no nko ara na bɛtumi adi a, at least no you are doing something, wo te aseɛ. Ɛna not just that, yɛwɔ other supplements nso wɔ hɔ a wobɛtumi afa a ɛno nso bɛboa wo against the fight of sɛ Ɛbɛ prevent corona virus wei no from sɛ wo nya bi no. Supplements bi te sɛ zinc, vitamin D three, vitamin B twelve ɛna vitamin C ɛna yɛse baako bi wɔ a yɛfrɛ no gesitin. Nti no ayɛ sɛ supplements no bebree but nea nti a me ngetting into supplements no more no ne sɛ ayɛ sɛ biaa wɔ down side kakra, biaa wɔ effect yɛka no sɛ ne effective ei negative side kakra. Nti me mpɛ sɛ me getting into hɔ na afei de akɔ akɔyɛ sɛ ayɛ sɛ wo ma nipa information but In a way no ɛbɛsen aha binom wɔ baabi wote aseɛ nti na ɛndeɛ you can do that at your own risk. Now yɛwie video wei sei no a little more helpful information ne sɛ asikyire sɛnea yɛsi di asikyire kɔ yɛn mu no abusua yɛnte so for this period no because yɛn nyinaa yɛnim the bad sides a ɛwɔ asikyire mu Nano Kofi Adoma Tɔku about how powerful a wobɛtumi a use w'adwen, wobɛyɛ self conscious against yadeɛ wei sei because sɛ w'adwen mu no wohohoro wo nsa na sɛ ɛkɔ a yɛ woahohoro virus no a ɛma wo some adwen kyɛ sɛ ɛma wo peace of mind bi a wotumi hu sɛ no ma wohoro me nsa nti sɛ virus no bi koraa wɔ hɔ no a ɛkɔ nti ɛsɛ wo use w'adwen self conscious no kyɛ sɛ abusua ɛyɛ adeɛ bi a ɛyɛ adwuma paa and on top of that no Social distancing na ɛyɛ sɛ wodi so. Wowɔ hand sanitizers a ɛsɛ time biara woyi so bi. Sɛ wopue a na wahyɛ wo mask ne nea ɛkeka ho. Now yɛnkɔ home remedies no bi so na afei de yɛnde video no. Ɛnkyɛeɛ na meyɛɛ video of how Akila kee kyerɛɛ me sɛ, wo mix ankatwadeɛ, pineapple, lemon ne nea ɛkeka ho fra na afei deɛ woanoa no for bɛyɛ 30 minutes na afei deɛ wowie a na woapunu, woawu breathing in. Ɛba saa no a sɛ virus no ɛhyɛ wo hwenem, ɛhyɛ w'anum anaasɛ even ɛba wo menem koraa no a, the more na wo breathe in and out no, Heat no, yɛn nyinaa nim sɛ virus no wɔaka dada sɛ ɛmpɛ heat. Nti the more na wode heat no taatae no no, the more na na obewu afiri wo system no yin fast koraa ansa na waduru wo lungs no mu. Wote aseɛ? Na mede care ho video dada nti yɛntɔko more about it. Mɛ leave no wɔ YouTube video description ase, click so na kɔyɛ saa full video no because wokɔ a ɛbɛkyerɛ wo sɛ sɛ wonya cold a wobɛ solve cold no first. Ɛnyɛ sɛ onyaa cold anaa flu a straight na wokɔ hospital sɛ Wonya wei nti no ba bɛhwɛ sɛ corona yi bi a because there have been cases a amanfoɔ kɔ hospital no na ɔmo nni bi o but ɔmo kɔɔyɛ no ɔmo de bi aba fie because hospital walls no ho ne nea ɛkeka ho no obi bɔ wo gu ho a virus no tim stay on surfaces kyɛ wote aseɛ for days ne nea ɛkeka ho nti no eh, better sɛ ɔbɛkɔ akɔhwɛ saa video no in case sɛ woanhu a now finally yɛwie video wei sei no time a na mebɔ wei na see sɛnde me video bi of man bi a ɔse ɔno ne maame tɛstee positive for corona virus ɛna ɔmo yɛɛ some mixture bi ne yɛka sɛ ɔmo de aduro bi fraeɛ a kyɛ sɛ within a couple of days ɔmo san kɔkɔyɛ ne maame test no bio no na ne maame aba back to negative wode ma yɛmfa saa video no nhyɛ mu wɔ ha. This is a one minute video that my brothers have encouraged me to do. It's basically um, what I used when my mother was tested positive

Broni ɔnte aseɛ nniso adeɛ wei bi da because ɔmo neɛ ɔmo nim ayɛ science wote aseɛ yadeɛ bi so wɔ hɔ a ɛnyɛ science asɛm nti the best thing a yɛbɛtumi ayɛ ne sɛ yɛa yɛbɛ use yɛa own method a approve ama amanfoɔ bebree sɛ ɛyɛ adwuma na yɛa ankasa yɛde abɔ yɛn ho ban afiri yadeɛ wei ho in case sɛ yɛnya bi a abusua sɛ video wei no ayɛ helpful ma wo anaasɛ wo feeling sɛ information ɛwɔ mu bɛtumi aboa wɔ bi a na neɛ hyɛ video wei sɛ ma me don't forget sɛ yɛ sponsor for this video no ɛyɛ tap tap send Sɛ ɔpɛ sɛ ɔsɛnde sika kɔma abusuafo wɔ Ghana a, na neɛ link to wɔn site a wobɛtumi adownloadu app no wɔ YouTube video description ase. Click so na kɔ kɔ downloadu. Na the more na wo use wɔn services de asɛnde sika kɔma abusuafo wɔ Ghana no, the more na na wɔn hu sɛ yɛ advertisement a yɛyɛ ma wɔn no ɛyɛ adwuma. Na afei deɛ wɔn bɛboa yɛ asopɔte yɛ channel yi as long as they can, wote aseɛ. Links to videos a mekaa ho asɛm biara no ɛbɛwɔ YouTube video description ase. Subscribe to yɛ YouTube channel no na click w'adɔma no so sɛ new video bi a ɛbɛba biara no, ɛbaeɛ a na wo nsa ka. Thank you for watching and adios!